Te tangi ana rā a te whakaputa pea i nā mamae, i nā roimata, i nā āmotohunakoa aku. A mo te huna kua wehe atu. A tera momo ahua e noho ai tatou, e noho ana tatou he kiri mate tatou, neha. Tērā atu. Ae pea, hui rā pea. Nei ki a koe, ki a Tūhoe, whakatūhia e i e koe he whare noa atu, ko te whare mate tāku e kōrero nei. Kāre e ōrite ki ētahi o nā iwi, ka noho kē te tūpāpaku ki roto o te whare, ki te mahau rānei o te whare. Ā, ko tāu, he whare mate. He aha te tikanga o tērā? Ko te wehe, te wehe hana mea pea i a ia i mai i te huna ora, kua wehenia mai ai, kia kore ia e tā noa noa nei. Nā reira, kia paku noho taku hoki ake. E maumahara ana au, ā, nā tika ana. Ka rere te tūpāpaku ki a tātou rā, ka rere au mō hoki wētahi iwi. Ki a Tūhoe, ka rere te tūpāpaku e puru ai te whare mā te kūaha. Nā te mea, ko te kuaha, koirā te wāhi he noa, he kuhu te kai, he kuhu nā hīkaretu, he kuhu nā mea katoa mā te kuaha. Ēngari, ko te puta i nā auahi, ko te wini, koirā te wāhi hei kuhuhana. Ki a tātou rā, ki a Tūhoe, mai tērā rā ki tēnei rā, kei te mau tonu i a tātou tērā. E kōingia ana hoki nā whare o mua, a ko te auahi noho ko nā māhurehure pea o te huna o nā koroua rā. A, koirā te mea ka puta ki waho, ko nā uahi o te, o te māhurehure. Kia kore pea e whakanoanoania. Ā. Ka whakaarongia, a he uaua hoki ka kitea koe a Tūhoe i roto i te whare, nē hā? Engari ka kua mahi ai tēnei rā, heoi e taho ana a Tūhoe. He waiho katoa ki waho. Ā, i tērā wā, ā, he waimarie pēnā he tēneti tōu, ā, kua whiwhi tēneti. Engari i muri a ko Mahia he whare mate mo waho. Mo au ka uwhia mai hei wetahi wa he kapona i runa. I muri mai ko Menia na taka o na na railways ni ki runa. Koira pea he kia noho tapu tonu ai te Te tū tāpaku kia kore e tānoanoangia e te kai, e te hikareti, e te hāngai. Ā, wai anō, pai o tērā mō tēnei, kia huri ake ahau ki ngā tangihanga nei. Ā, kia mōhio rā koe, nā taku matua i whakatū he whare okioki ki tō mātou marae. Nē, i te wā hoki i tana Whaea, kore rawa he tūpāpaku i takoto i roto i te whare, tō mātou whare, whare nui. Engari nō te matenga atu o te kuia rā, ā, nā tōna rangatira anō, ā, ka kī, ā, kua mate te kuia rā, kai a ia te tikanga. Ka tīmata ki te hari i ngā mate ki roto i te wharenui. Engari i mua, i takoto kē te tūpāpaku ki hea? I takoto kē ki ngā tēneti ki waho noa iho. Oh. Kāre i te mahau. Ka... Te mahau. Kore rawa i te mahau, kāre i te mahau. Kāo. Whakatua noa i he whare, he tēneti noa iho, hā, he, he hai ana noa iho nei, hai ana noa iho, whakatua atu ki te taha matau. o te wharenui. Whakatu atu te taha matau o te wharenui, ana, hei te meatanga hoki, hei te tanutanga hoki te tūpāpaku, tahunga na katoa tia atu, te whare mate. Nē, e mahara ana koe i tērā e uru, tahuna katoa tia atu. Ana, koe rā te wā i a rātou. Kore rawa i roto i te, i te whare, whare nui. Hoi no, no te wā, ka ara ake ko taku matua hei rangatira, Ka hoki wana whakaaro i ngā tikanga ko reira e takoto i roto i te whare. Wa tīmata kē rā hoki te harihari ki roto i te, te whare nui. Waira ka kia ia me whakatū anō he whare okioki. Ne, kia hoki anō ai ngā mate ki roto i te whare okioki rā. Mm. Ā, wē nō, ka rera hoki wētahi hoki kai, ia mō i o koe. Kai tōku marae, ngā tikanga katoa. Kei tōku marae, he pai kei tēnei taha, he pai kei tērā taha. Nā wēnei mahi hoki, nē, nā wēnei tikanga. Ā, hoi anō, tāna kī tonu hoki, kia pātai atu ki mātou, tēnā kōrero mai te tikanga mō te, mō te whare okihoki nei, he aha koe i mea ai, ā, me wehe rawa anō, ka kī hoki ki ngā tikanga. Ana, ka kīa te mātā, ko Haura te mea i te wā i a hau i timaere, i tīmata ai ki te tuhituhitanga wana kōrero. Ka pātai atu au, ka kī mai ki a hau, te whare tipuna i hangaia mō te tangata ora, mō te hunga ora, kāre mō te hunga mate. Tēnā, kia mōhio tonu au ki koe, nē, ki te mea o te wahine. Ko ngā mea ka mau ki roto i te mea o te wahine, ko ngā mea ora. Ngā mea mate ka whakatahea mai. Koirā tana kī, koirā tana kī mō te wharenui, nō te hunga ora. Kāre e tika ana mō te mea mate, ka whakatahea mai hoki. Ana, koirā tāna whakamārama mō tana whakatū i tana whare, whare okihoki, mō ngā tangihanga. Mō te wā, E ia rā, e toru rā, e hia rā, nā tauiwi kē i whakatau e rā, kia toru rā noa iho nei, i runga rā i wā rātou ture hauora. Ki a tātou ki te Māori, ara kau ana wērā whakaaro. Kei te hunga mate tonu te kī mai, kua reri ahau ki te heria, ki te tanu. Na kia mohio ki tatou kare hoki e whakarongoa ia ana ne. Koe no, ratou tono takoto atu ki reira, hai wetahi he pai, e rua ra, e toru pai no iho. Hai wetahi, kua kiho ki ratou ko nga mea tere, tere nei ki te tuku ia ratou ko nga mea kai te pukuriri, kai te ara nei. Nei wera korero katoa. Nē, nā, kei te pukuriri, ā, kua kei, ā, kua ia ia ake au ki te heke ki raro, ā, kua puta te haunga o ērā mahi katoa. Nā, nā, ko ā mātou kuia hoki, haere tonu ai wā mātou kuia, me ngā mea wehi ki kai roto i ngā pūkoro, ā, haere ki waho ki te, te momimomi tōrori, nē, koirā katoa ngā mea. Kua kī mai ki a mātou, āe, wērā rātou ka momimomi tō rori hei patu i te haunga o te hunga mate. Wērā mai. A pēhea mō te, anei, mō te, mō te wehi kī nei rā, a ko tau āhua anō rā hoki e kī mai ana. A koinei rā nā āhuatanga o te tangihanga i te wā i a rātou. E maumahara ana ahau ki ngā mea e ngā whare mate whakatū i ana tahuna atu ana. Mahara ana ahau i kite au i tērā. Pērā tonu ngā whakaaro o te unga mate me te mōhio anō ā tōna wā ka inga e tangata i runga i te kōrero Tāne Tokorangi. Tānetokorangi, puta te waiao, te ao mārama, engari ngaro te tangata, ngaro te tangata, ngaro te tangata. Na, i a au e tamariki ana, e ware nō e tū ana i te marae, ana, koira tonu te ware mate. E tūpāpaku, ka ara mai, ana, ka takoto ki roto i te ware nei. Tū ā karekau e tūpāpaku i roto, kua wātea, Ana, kei reira ngā mau ei e tūtū ana, ana ka noho hei whare tākaro mā ngā tamariki, whakakē ua i a rātou me ērā mai katoa. Engari, nō te inganga o tērā, ana, Kua kimi tikanga anō, ana ka uri ki te tēneti, ana ka tū ki waenganui o te ware kai me te ware nui, ana kei reira te tūpāpaku e takoto ana. Ka takoto ki reira, tae rā anō ki te wā e ariā ai ki te urupā, ana, kua rewaina, ariā atu, ka ngaro ki te pō. Na, koina te tikanga, engari he wa no te, te pirautanga o te teneti, ana kua kimi tikanga ano, a, aria atu ki roto i te ware nei. Ko pera, ne. Mo hia te roa? E hia te roa te takoto o te tu papa? Ai, e toru ra, e toru ra te, te nuinga o nga, he wa no ka aria mai, ka ngaro i te po muti, muri, muri mai, Mo te unga ari mai mamao ne. Wakaokia mai i Autareiria aria mai i te rerenga wairua i te waipou namu ranei i te roa are mai ana ne. Na tena pea ka takoto mo te oara ka ngaro ki te po. Nā, i tēnei wā, kua kite, kua kite tātou i tēnei āhua e haere ake ana te, te ope ki te tiki mai te tūpāpaku ka, ka haki ki wāhi kē, ki kāinga kē rānei. Ā, pērā, e kite ana au, e kite ana, e haere mai ana ki roto o Taranaki, ki te tono kia whakaokia atu ki te kāinga, ā, me te kī atu anō, ā, kua roa rā ai, e noho ana ki, ki konei kua puta e uri, kua puta e mokopuna. Ā, pēnei, ā, ko mātou tonu tēnei, ko ia, mātou, ko taʻi tonu. Nā, ko ngā mokopuna, ko ngā tamariki. Nā. Ko te tikanga o tērā kōrero, waiho ake ki konei, engari ko te unga i are mai, ko tā rātou i ara mai ki te waka o ki te kāinga. Na, ka noho āwangawanga te pouaru i runga i tērā āhua, ā, me te titiro anō, e, ka mārō te tū atu o ngā kōrero, ana, kai te āhuatanga kua oki ki te, te manuiri ki tāna kōrero. Ka noho puku tonu, ka noho tonu ki reira, ki te tatari mehemea ka, ka tukuna e te tangata whenua, kāore rānei. Te mutunga iho, ngā kōrero whakamutunga, kai te whai waiho ake tēnei hei maunga mō mātou. Kua roa tonu ia ki konei, waiho ake hei maunga. Mā koutou, ariā atu ko Taranaki, ariā atu ki a koutou. Ariā atu te maunga ki a koutou. Na, kua tukuna, ne, kua tukuna ke ko Taranaki hei ari atu ki te kāinga. A, i roto i tērā kōrero kua kite rātou, a, koi te tukuna mai tō rātou maunga, ne, kai te whakarangatira i te tangata nei. Ana ka ngāwari ake, pea. Me te mōhio anō, kāre e taea te hari i te maunga, engari kua ō mai, nē? Nā tērā ana, kua noho kōrero e utu atu i te kōrero are mai ki te whakahoki ki te kāinga. Te mutungai o, ka tau te tūpāpaku ki roto o Taranaki, me te noho anō o te tangata i ara mai, ka oki atu anō rātou ā muri atu o te neonga. Mm. Nā, e pērā ngā āhuatanga. He wā anō, e, ko ara mai i te tiki tonu i te tūpāpaku e takoto tonu rānei. Whakataritari ai ki te aere, he orite tonu. A ko tētehi āhuatanga oki pēea te roa e takoto ana, a me te tutaki tonu i te kāwena, ne? He pō wakamutunga, me kapi, me tutaki i mua o te weeruapō, a i mua tonu o te uranga mai o te rā. Ka raru te kōrero mehemea ka ura mai te rā, kua raru te pō whakamutunga. Nō reira me, me tatari ki te pō whakamutunga, hei whakaotinga atu o ngā kōrero. Nā, koira te tikanga o te kāinga. Kua kapia te, te, te kāwhena i te pō whakamutunga. Te pō whakamutunga. Pō poroporoaki. Te pō poroaki. Ka mutu ngā poroporoaki, E we e rua po, i mua ranei o te te uranga mai o te ra, i te toru o nga aora o te ata, ka ti rawa. Pera. Ka riri nga kuia i mua mehemea ka wai o tonu, kua ura mai te ra. A ki te ari atu ranei ki wao, E, i runga i te mea, e nui rawa ngā tāngata kai te āra mai, ariā atu ki tua. Ana, ka ariā atu i te ata, ana, ka riri ngā kuia. Kua ura kē mai rā te rā i a koutou e, e unuku mai nei ki waho. Ka raruraru. Ana, pērā. Nō reira, ka ngana mātou ki te pupuru, ki te tikanga, wehe rua pō me tūtaki atu. Ā, i te toru karaka rānei, mehemea kei te tau toʻetoʻe, ā, toru karaka, ka tukuna kia tae ki tērā wā ka tūtaki atu ai. Ū, kia mau tonu ai ki tērā tikanga, nē, kia kore ai oraina mai e te rā. i roto tonu i a tāua, i a Tūhoeni. Ā, i te mate tētahi o aku mokopuna, a ko māua ko Hōhepa Kereopani i hoki kē mai māua i Pōneke. Ā, kua kite māua i te tarakane e pāhi ana me nā putiputikau. Ō, hea tēnei tūpāpaku e haria nei? Ā. Ka tū māu e hea kei reira, ā, ka hoki ai e te whakahokia. Ka taea kia kī mai ua komokopo, nō, he tūpāpaku kai te marae. Ko ai kō Hewa? Me aua. Ā, ka haere māua ko Hōhepa ki te uhu. Ko ai te tūpāpaku tamariki? Ā, ka tae māu ka whakaeke atu. I Waikirikiri tēnei. Ahoi ano, kare hoki e mohonia ko wai, he wahine ranei, e karana ano mo tera. Kei te kari te kore hoki e aro e, he tane ranei, he wahine ranei, he pepe ranei. Ahoi ano, haere te tamaiti a te mate. Koi ra nga poroporoaki. Tae atu mau, tae au ka tuture tangata hou katoa wenei, a e noho mai noa na te huna kai no. Ka noho. Ā, nāna koroua whai kōrero kē i whakamōhio mai, ā, kua pai kō ora kua tae mai koe. Kua tae mai koe hai rongoā i tēnei raruraru. Ā, whakaaro kei te tania, he aha tēnei raruraru? Ā, a hoi anō, kei te kōreronia ki te neke, kia muri tonu iho nei. a ka mutu. Ka rūrū haere mātou, a ka tae ka mea, koi, koi te tū pāpā. Tēnā au tēnei mokopū nei. Anei mate mai ta puika. I takoto i Waitani, i te marae i ta puika. Ka wheako te wahine, te hunare, o te tamaiti nei. Te mōhio ana o te korou o te marae rā, ko Ngāi Tūhoe tērā i haere atu hei tiki atu i tā rātou tū pāpā, ka riro nā te koroua rā i tuku mai. Mea atu te koroua rā, kare ō pā ana ki tēnei marae, ki te wahine e pupuri rā. Anei i te huna nō rātou te tū pāpā, ka tukuna mai nā tamariki rā kia hoki mai. Ā, koirā nā whakamārama mai a, a te koroua i haere kei te hari ake. Ā, kua tūtū tonu. Kei te tūrūrū haria tonu, kua tūtū mai nā tāngata nei. Ā, kua rongo au i te wahine e mea ana, koirā tōkuna tuatahi, tērā mea. Oh, kia teretere, ēnā kei te kōpā ki aku ana tamariki, kia haramai te tiki mai. Ā, taihoa, taihoa. E tuatahi e noho koe i raro. Mea ta nau te wahine, rei roto i te whare mate tēnei. E noho koe i raro, ka re te wahine tu i roto i te whare mate. Ka taikaki mai ka, ko korero Pākehā mai. O ko riri ke ki te hari. Na so, ki te hari ki hea? A ki te whakahoki anu ki tētahi o nō nā marae. Na so, karekau. A ko mōhau ai te tamaiti. E neke atu ai ia i konei, ko tae atu ai ia i te urupara, kai riro wana koroua. Ko te, ko te mokopuna nei, tana tupuna ko Tutakanaha. A kai riro te whakaahua o te koroua, ana tana tupuna. No reira, kaire teni tamaiti te neke atu i konei. Oh, i moe rā i taku tamāhine. So, i moe i tō tamāhine. I tērā taim a Pōtaka i kō mai, kua moe tāne kē tō tamāhine. Ka reo ana mana ki konei. Nō reira, e noho. Engari ka hoki noho, i hoki. Ka mahue mai te tūpāpā. Ka mahue mai te tūpāpā. Mea te kare, kare he hoki ana. Kare haere taku mokopuna i te rori. Tahi nō tana haere ki roto i te urupā nei. Nā te tureki i whakawātea mai taku mokopuna i te marae i hari ana e koe. I Waitanira, i te marae o, i Tapuikara. A koe rā tau kou nā kite, a ko au tonu tētahi roto. Nā, i mahi anō tēnei mahi te taho tātau marae rānei hei te koroua rā i a, i a, i a Tio. Tio Tākuta. Tākuta. Kei te kai te whare mate, nē hā? Āe. Ko Tūhoe tonu ēnei mahi nei a rātau. I pupurinia e nā mea rua tāhuna ki rua tāhuna. Koirā tonu rānei te hiahia o te koroua rā. Nā tamariki e kareka ana. Kai roto te whare mate, kai te kai i te ōro, ara mai nā tamariki, naongia mai. Ara tērā, tērā anehā. Tērā, tērā. Ko te hari tūpāpaku. E mahia tērā mahi i ngā wā katoa e ō tātou, engari e kua tae ki ngā hunaona Pākehā e kokarawhia tātou ki te ture. Kōrerorerohia ana tēnā, nē, te whakaheke iho i ngā rā i runga i ngā taumātanga, nē, o ngā whakahaere. Kua roa noa atu e kī ana, he, me whakaiti iho nā rā, hei wētahi whānau e pai ana, hei wētahi anō, kāo. Ka tō, e toru, e whā, rima atu i wētahi wā, anei te whakapae, hō, kia tae mai ai ngā whanaunga a, i tērā motu, nē. Koe rā, koe rā tētahi mea ināianei ki a tātou. Hō, ka taihoa kia hoki mai a, i Ahitereiria, i wērā mea. Koe rā tētahi mea kei te toroa i wētahi o ngā tangihanga i tēnei wā, i tēnei wā. Engari ko te hiahia anō hoki, Enara i rongo te nga korero i nga kia whakaitihia nga ra ina mama ehara kau ko nga kuia kia mama ki nga mea ko te pae ki nga kuia a ki nga ringa wera wera mea katoa a koi ra ra te korero mo tera kia hoki ake ahau ki te mea e takawhaki tama tangata nei ehara kau au i kite i tera engari. I pā mai tētahi mea mahi tērā ki te kāinga, kua rima tau nei pea taua wā. Ka mate mai tētahi o ā mātou pēpi, he pēpi noi o tētahi marae, ā, wai anō, kua rongo atu mātou kei taua marae, takoto mai ana tēnei tamaiti a mātou. Ā, kua whakatika mātou ki te haere ki te. Ka tae atu mātou ki te marae rā, ki te tangi. Nōku tonu te kuia nei. Ā, pātai atu mātou, He aha koe i kāwhaki mai ai i tō mokopuna? Kua kī mai ki ahau, Kia mōhio koe, mahue noho māua ko taku mokopuna i tō māua whare, ko māua noio. Interpol. Nā koinei hoki tētahi tikanga hoki kua tau mai ki a tātou. Nē, i mua hoki, mātotoru tonu te noho o ngā whānau ki te moe i te taha, nē, i te whānau. I wēnei rā, hā, torutoru ia, nā mea ka moe, hokihoki katoa te pae atu, hokihoki katoa a mahue mai. Nā koinei te kī a te koroua, te kuia rā, Ka mahue mai māua o taku mokopuna, ka waea atu au ki tētahi o aku tamariki, haria mai te waka, kei te whakahokia tā tāua mokopuna ki mea. Na, tērā āhuatanga, e rima tau nei pea, tērā āhuatanga, nē, rerekē, e kāwhaki rā, tērā pea, aua. Ā, koirā nō ia. Kei te whānau rā te tikanga, kei te unga koroua kaumātua ko ia hei awina atu, ki te kimi tikanga e taea ai te waka tutuki i te kaupapa, kia rua, kia toru, kia wā rānei ngā rā, he taumahatanga kei ia rā, ia rā, ia rā. Nui ngā taumahatanga, ka piki ake, ka roa, ka roa, ana. Ka taumanga. Mō nā tūpāpaku haria mai nei. Hei, i tērā wā, ko, me, me hoki anō au mō te ao tawhito. Āe, he toru rā. Tērā wā, kare hoki he rongoā, hai rongoā i te tūpāpaku ki a Korei e mea, nē hā? Ēngari, e eke ana wā ua tūpāpaku pāpaku rā, tata tonu ki te whā rā, nē hā? Nā te mea he noho tapu tonu nō tā rātau takoto. Tēnā, ka, ka hua kino ana te tūpāpaku. Ko te rutu na mōhio nā kuia me nā koroua kei te whāwhāngia te, te tūpā, kei te mahi kinonia. Ko te mahi kino, he haramai, ā, ka whāwhā. Ka rēke hoki e whāwhā i te tuatahi. Tēnei mei te tū pau. He raweke. Raweke. Kare koe haere atu, ka whāwhā haere nei. Kare. He tapu katoa rātau. Mā te kiri mate ana ki tērā mahi. Te... Ia ēnei kua rere atu nā Wūnuku, kua pania i te ripitiki, kua ahania. Kare, kare kau tērā hua. Mai nā ono te kau tau hoki whakamuri. Nō nāianei, ara kua, kua haere. Nā, pēnā ki te, ki te tika te whānau, te tiaki i te tūpāpaku, kare kino. Engari ki te kino ana hoki, a, kua whakahau a ia. Koia tonu kei te kī, nehua ai. Ka nehua i taua tāmara e nā koroua e ora ana. Anei, i a ia nei, I a ianei ako whiwhi rongoa kua haria ki te embalm e ha, a wo go kore koe e ha uno go kore. We tahi, we tahi ano. We tahi ano kai runa i, i tūturu ki wau e tikana ra, he he. Tēnei rā tonu o wēnei tau tonu muho ake nei, e ka whakahau tētahi ki a runa, so nehua. Opa, kai te tiaki i a mea, kai te kīia ia nehua ia. Ana ka nehua tērā hua. Ko te huna mate tonu kei te tohu i a ia mō a hea ia nehua e. Engari te kōrero i roto i te māramatanga ki te waka rarau i te wairua o tēnā wāhanga o te rōpū o te whānau kia tautokona te rā e tika ai. Mō te katoa. Whērā, he uaua, he taumahatanga kei ēnā āhuatanga. Ka aria mai ā rātou tūpāpaku i Autareiria, he mahi nui tēnā. Koinā te uauatanga o te haere atu ki reira, mate atu ki reira, ana, he uaua ki te whakahoki mai ki te kāinga. Tuarua, ka tauna atu ki reira ana kua aria mai ko te pungareo, ā, ka ara mai ki te marae ana ko tā rātou a Taihua kia wehewehea ana ia whakaokia ētahi ki te kāinga ki Autireiria, ana ka waio ake e waanga ki konei. Ā, e āna nā wai tēnā tikanga. Kare e painga ki te ari atu kotahi waewae ki konei kotahi ki ko. Na, enei ahuatanga katoa ne. Me whai ake au nga korero mo te tupapaku nei ka whakahoki ai au to whanau. Ana ki a, ki a tatou na he rerekē wa tatou ture. Ko te whanau, ko te kirimate, ne, ko te kirimate, noa iho. Kare rātou e kai mai te pō, mā te pō rā anō rātou i kai ai. Tērā ture kai te mau tonu i a tātou. Engari kia mārama, ko te kiri mate noa iho. Nā, wērā hua wērā. Ana, kare te kai e kuhu mai ki te wāhi kai reira te tūpāpā kuena. Kare te rare karekau i wērā āhua hana katoa. Nā wērā taku mahi nui i a ia nei, he akohau te kuia ū aua katoa, mārō katoa ki nā tika ana. Ka koakoa i ara mai ana, ka tānoanoa ana e puta. Ko kai te hiainu, tonua tēnā kia haere ki te hōro kai ai. Pā tēnei, i mua hoki. Kei te koro au, nā te mea i uru au ki roto i te ao tawhito, i uru au ki te ao hou i a ia nei. Ko nā, mā te pō rā anō hoki ka kai te whare mate. Kua haerea mai te tēpu ki mua paku mai i te whare mate rā. Kai reira e hora ana. Whakaaro koe kei te kai koe i roto i te pō, Kai te uru atu ki te o Matikara ki te tiamu ki te arani. Koi ra te kai o mua. Kai te hoki au even i te rima tekau tau, 1960 tau, e te kai tona nei waho. Na, ko te, te rongo anake mo te marama ne, mo te hiahia raiti i roto i te whare mate. Kua tahuna te ahi i waho. Koira e tahuna ra te ahi. Ko tera ahi. Te nui o te whare mai. Ae. Ko taua ahi ra, koira te mahurehure, ae kite ai koe i te kanohi o. Ae e wiri ai koe i te mataku i te kehu, a kare nei koe moio e a te kehu. I uru katoa au i roto i wera ahuahana ana a pakeke. Ana, i tenei ra kai te kite au i te hurihana o te ao, Ana, kōrero pono tonu au i taku kōrero, mai te hē au i a Whakarongo nā Tūhoe o Rua tōku nei waka kōrero. Ko hau anake te kuia kei te mau ki wērā tikanga. Ko tērā tikanga kia kore te kai e uru mai, a kia kore e kahia kai e hoki, ara, ara te wāhanga mō te wharekai. Nō reira kia māia te tangata whenua o te kāinga ki te whakatakoto i ngā tikanga kia mārama ai te unga kua haere atu ki reira me te oki mai hei ki a tūpato, he ara i te mea māmā. Tēnā pea māmā kē te tanu atu ki reira, e. He oneone katoa, ko Papatūānuku katoa tēnei. Ehara i te mea nō tātou katoa, engari ko Papatūānuku tēnei. I ora mai koutou i te wā i a koutou e noho rā ki konā, nā, ka ora koutou i roto i te mate, tanumia atu ki reira. Engari koinei ngā mea hei kōrero mā rātou, nē? Mā ngā mate unga area i kireira, ā, oki mai ai ki te kāinga. Ora, nōku rā te kāinga nei, no, kei konei ōku tūpuna, ā, kare rā koutou te kitea mai. Kare te kitea ki tae mai ki te marae, kia mate rawa ana ko kimi marae. Ana, ka ngaro katoa ngā tikanga, nē. Ana kia kororo au mo naianei. Ah, taimana wa kuna tupapa. Takihui ki te whakaro ai a kotou ka whakaae kia menia to kotou papa mama rane. Ā, he whānau anō, he mōhio, whānau anō, ō, mō te mea pea, kia whārā pea. Ka tareka e koutou te tiaki i te whārā? Āe. Āe. Anī nā tika ana. Ko whatu au nā tika ana. Koutou nā tamariki, koutou nā kirimate. Ko nā mea anō e tika ana i te haere ki muri, haere ki muri. Nā mea e tika ana ki te noho i konei, e noho, e noho. Ka mea hoki i a ia nei, tēnei re ana i a ia nei, kai roto, kai waho, kai roto, kai waho. Ā, koe rā te mea kare au e whakaae. E noho, ko kōtou te kirimate. E pupuri ana koutou tō koutou māmā ki aha ai? Kai au o koutou aroha, kai te rērere kē koutou ki wā. Koinei te tohu o tēnei mea o te mamae ki te tūpāpaku. A koirā tōku āhua. I tēnei rā nei kai te mau tonu tērā āhua i aha ai. Kāre au e whakaae, mā te tamariki au e kī mai, e, Aunty, mō te mea rā nō nehu ai, ka. Me āta au, pēnā au ka kite atu kei te manaaki koutou, āe. Engari, tērā koutou a ata noho anō ka whakaaro. Tēnā whakaaro ki ō koutou koroua. E tū nei mai te pō ki te pō. Pēhea ō koutou whakaaro ki tērā? Ko koutou ko rere koutou ki wā. Pērā anō nā He Rei Waua Korouara. Ka rei waua korouara e haere i te kai. Pēhea ki a koutou tērā? A koira hoki tē tau nā mate he kore tonu e taki mōhio ki nā ture. Ae, kua mahia tēnā. Kua rīni mai tētahi. Oh, koinei te kāina o Nēni Uru? A kua tiwaha mai te komoko. Pirangia mai koe rūnei te. Kia ora. Kuini te kai nō nēni uru? Āe. He pai anō au te hari atu i taku tāne ki te marae? Āe. He aha nei tā kōrua kaupapa e haramai nei kōrua i te marae? E he koa hemo. Koa hemo. He aha? Koa hemo. Ako ai tēnei e kōrero mai nei. Kua whakahua mai te inua. He mōhio koe ki a au ko mea taku kuia, ko mea taku māmā, ā, e kī, ko koe tēnei e kōrero mai nei. Kei te mōhio anō nei koe kei hea wai kirikiri, ā, kei te mōhio au koirā taku marae. Āe. Nā, kotahi noa taku kōrero ki a koe. Kāre kau te marae haere i te kimi tānta. Ko te tānta kē te mea ka haramai te kimi i te marae. Nā te mea, kei te mōhio koe he marae nōu tēnā, nōna hea koe i hoki mai ai ki tō marae. Nā, nā te mea he mokopuna tonu nāku au e pērā atu rā. E, e hia nā mea pērā. Kua pōhiri au. Kua pū hoki au i tēnei mea i te ope, kua kite atu au e haramai ana nā, nā whānau rā. Tēnā au mōhio, pēnā ko koe anake, ko koutou anō i haramai, kore au e pōhiri atu i a koutou. Kare nei koutou e mōhio, he marae anō tētahi mea. He tare kei te kuia tērā mahi te mahi atu. He mahia tēnei mahi nā marae katoa. Engari kua tae mai ki a au rā, e, nā, hai whakaako tonu hoki, nē. Kia hemo rā anō te tātoko mea gaigai a rātou ki marae. Mm, mm, mm. Kore tae au te kī e rerekē tō tērā iwi aroha ki tōku. Engari, kei te māramau ki tōku, kei te puta mai i roto. Ā roto, nē? Koirā te hā o roto, ko te ā tērā e noʻo taʻi ai i roto i tō whanaungatanga. I puta mai ai tātou te unga ora, i puta mai i te tapu o te unga oratanga, nē? Na, ko te tapu tērā o te Unga Ora, ana, kei roto i tērā kaupapa, te kaupapa o te aroa, o te mamae, o te mōteateatanga, o te koa, o te riri, kei reira katoa ērā mea, engari ko tōna manawa wera ko te aroha, o tēteʻi ki tēteʻi. Ko te aroha, e pū ana tātou i te aroha o ō tātou matemate ao nei ki a tātou. Tātou Tūhoe kei te hari i tērā kupu, te matemate ao nei, tētahi ki tētahi. I roto i ō mokemokehana, nē, kua noho mokemoke koe, kua puta mai tērā mea te aroha, kua rauhī koe, ā, kua naro nā, kua naro nā koroua rā, nā mea rā. I runa i ō mokemoke. Kai roto i nā tangi tēnei. E aroha ana tātou ki a tātou anō. Ka tareka e tō aroha te tiki atu nā tāta kai kōrā anō, ai, kua matahoki au te aroha ki wērā i kōrā. Pērā anō mō te huna mate. Kua mate. Ki a au te aroha, pūmau tonu te aroha ki roto, ki roto i a koe. Engari, māru nei tērā hua, korono ki no koe i te mamae, maru nei tō mokemoke. Nē, kua kore o Hurihana ake e, e, Koira tāku whakamāori mō nā tamariki e kōhuru nei ā rātou suicidal rane. He noho nō tērā huna he, he mokemoke. Kare he hurihana ake, māua ia e āwhina. Kare e tareka ia te titiro atu i mua atu i tana aroaro me pēhea rā ia. Hoi anō ko te rongoā ki a ia, ah, me patu ai ia. I runga i tērā mea, te kore ōna e huri ake, kore nōna e arohangia mai e te tāngata. He mea nui te aroha. Kai a tātou te aroha. Ka mea, ahakoa he hoa kino nōu, kua, kua mutu tō whiuwhiu kōrero ki a ia, ai e kare kua aroha au ki a koe e haramai. Nē ā? Te whakaaro nui ki tātou katoa. I roto i taua whanaungatanga o te whakapapatanga o tātou he unga tangata. Nā, kei reira au e, e tau ana. He aroa, te aroa o roto e mamae ai ki te mamae o tētehi atu e aroa atu. Aroa mai, pērā. Kare tarekai koe te kino i nā wā katoa. Hakoa koe mea kore au e kōrero atu taku manaaki ai a koe, kai tō mea hana kua tau ō mahara, ai kua roa anō hoki au. Tātau te tā, he aroha. Engari i ārahingia mai nei i roto i te kore he mokemoke, kare he huarahi ake. Pērā au. Ka whai ana te whiti mai o te rā ko au anake kei taku kāina. Ko noho au kua tangi au ki te huna kē kua ā, ki waku tamariki rānei kai hea, ara i runa i taua te mamae. He mamae te aroha. Koira. He aha te waiata aroha ki a koe? Nā waiata mōteatea nei. Ka aroha ki a koutou. Nui atu. Mā tērā waiata, e nui atu nā waiata aroa. Ka noho koe i mua hoki i roto i nā whare mā te koirā te mahi a nā kuia. Kua kore tani, kua noho koinei nā waiata apakura. Koe rā nā te apakura e kōrero nei koe meinga ana kai te apakura, ara ko aua waiata he waiata whakaaro aroha rā. Ka tangi i a koe te te huna kai roto noho e whakakeke ana kare heke he roimata. Ae, he nui te aroha. Mā te aroha e tiki o mahara kia haere ki kō, ki kō. Ka koakare wō moni e pā mā te moni nei ā, wētahi tāna tō kia kua utua koe ki te moni ā, kua pai tērā. Kua aroha atu koe. Kua whakaaro, ā, kua whakaaro koe me whatu au e moni mā tērā ingoa i tō aroha. Karekau mā te moni, mā te aroha, mā te whakaaro.

a te whaea ki wana tamariki e te aroha o tēnā taina, o te taina i te tuakana, te tuakana i te taina. Wērā aroha katoa i roto i te whānau. Ā. He titiro ake ahau i te aroha o te whai a ipo. o te whai a ipo. Mamae rawa tēnā. e te whai a ipo. E tupitupi ana te e koinei katoa ngā tātaritanga o tēnei mea o te aroha. He huhua nā wā e kite ana tātou i tēnei mea i te aroha. Nā, kia kitea au tētahi mahi o nāianei, nē, tētahi mahi o nāianei i roto i ō tātou marae, kua tau mai ngā mahi a tauiwi e kīia nei he, he kaporeihana. Nē, tēnei mea te kaporeihana hai āwhina e ngā taumahatanga, nē, o ngā tangihanga hai patu, i ngā taumātanga o ngā mea mahi whāngai i ngā hunga. Ka tau mai tēnei mahi te kaporeihana nei ki o tātou marae. Kai te pai, pai te haere o te, o te kaporeihana, engari, ka kitea he kaupapa patu i te aroha ake o te Māori. Nē. Kua mōhio atu hoki, e, kei roto tērā i te kaporeihana, kua kore e whakatakoto i ngā koha, nē, ki a tātou hoki, ahakoa he aha te tangi anga, me takoto he koha. Arā, e huhua ngā mea o tēnei mea o te aroha, e kauhautia ana e koutou i roto i ngā. I wā koutou whaikōrero nei, hoki ake, ā, e toru ngā mea nui o te ao, ā, te mea, te mea, te mea, ko Te Arawa te mea nui katoa. Ā, e puta ana i roto i ngā waiata mōteatea, puta ana i roto i ngā waiata o ngā kapa haka nei nā, nē, puta ana o te aroha, puta ana i ngā wā katoa. Koirā tētahi kupu e puta ana. Nā, ka kitea ai koe nē, tō tātou kaingākau ki tērā taonga ā tātou ki te aroha. Ko ia ke tētehi waiata i whakaari i te aroha e kōrerotia ake nei. Tēnei ka noho tau kau au, me pupuri māharire ki te pou o te ware. Ka tū ai ki runga ka raua aku maʻara, kitea atu ai te rangi. E, ko ahua wareware, engari ko taua waiata rā, he aroha nā te kuia nei, nā Te Māurirangi o roto o Ngāti Ruanui, te pakaka koʻi e tangi ana Ki tana iwi i mau ereere atu rā ki Ōtākou, i roto i tērā atu rau tau. Ana, koira tana tangi. Tēnei, ka pupuri ake ki te pou a te whare, ana, e tuku i te aroha, i te mamae, i te pōuritanga. Nā, he nui tonu ngā kōrero, he nui ngā waiata e kawe ana i tērā āhua o te aroha, nē? Āe. Pēnei wā, mihi ki te Arimi, tō tātou kui. Mihi ki te kapua. Mihi ki te kapua. I a tātou e kōrero nei mō te aroha, me oki pea ki te mauri o te tangata. Nā te mea kei te mauri e pupuru ana, o ngā weu o tēnā āhuatanga, o tērā āhuatanga, o te koa, o te reka, o te kawa, o te riri, o te ātaahuatanga o te pai. Na, kai reira katoa tēnā mea e pupuru ana kei te mauri a te tangata. Ka uara te tangata, ka rongo te mauri, ka uara te mauri. Ka pā te aroha, Kua rongo te mauri, ana, kua puāwai ko te aroha ki te tangata. Nā, koinei au e kī ake nei, kei reira katoa e noho tōpū ana ngā weu nei ki ngā āhuaranga o te tangata. Ko te tangata e tū ai ki te taiao, ana, kei te rongo, rongo i ngā āhuatanga. o te taiao e rere mai ana, o te au, o te rā, o te maanatanga, o te makariri, ka rongo te tinana, ka rongo te mouri. Na, ka pērā, ka uru te mamae, te pōuritanga, kua pūāwai ake, ko tēnei mea, ko te aroha. Kai te pūāwai mai, a mā roto, ā roto e kare ana te pōuritanga, te mamae, ana. Kua hī ake tēnei mea te roimata, te mōteatea. Ana, ko te aro a tērā e whakaara mai rā i ngā whakaaro o te tangata. E oki ai ki taku kōrero rā, te mauri e runga, te mauri e raro. Te mauri o ēnei tipua, te mauri o ēnei Ariki, te mauri o ēnei matua ā-iwi, te mauri o Tama-nui-te-rā, o Papatūānuku, te tīmatanga o te whakapapa o te tangata. Nā, kai te oki ki reira ēnei kōrero mō te aroha. Ā, e ara i te mea pea kei a tātou anake kei te Māori tēnei mea te moemoeā. Kei te tangata, ā, kua ko wai i te tangata, kāre e kore ka uru ēnei āhuatanga ki te tangata, ngā wawata, ngā whakaaro, ngā aronui, ngā tiroanga whakamua, Ana, ki a au nei, kei runga tonu i tērā kōrero o te moemoea, o te moea, moemoeā. Ana, kei te moe, kei te aere tonu te ngakau, kei te korikori tonu te ngakau, kei te ika tonu te ngakau, te wairua. Ana, ko te a e puta mai rā, Ko te ā, ōrite ana ki te ā atua. Nā, e arawa ēnei mea, te ā atua. Nā, me oki ki a Rangi rāua ko Papa. Nā, ka puta ai ngā atua o te pō o te ao mārama, nā, ki roto i a mātou ko Rongotau. te tuatahi nei, rongo tau tangata. Na, e a te tikanga o tera, ana, kai te tau te mauri, kai te tau nga wakaaro. Engari he wa no ka moe te tangata, kai te moe. Engari he wa no kai te korikori nga wakaaro i roto i te moe. Na, Ko te tikanga o tērā, he ua anō ka puta. Engari mā tēnā, mā tēnā e wete, e whakaaro ake, pē e arawa, e arawa te kōrero kei te puta mai i te moemoeā. Nā, ka oki atu ai ki taua kupura te ā o te Atua. E aha tēnei mea te Atua? Ko Rongo, he atua. Ko Tāne, he atua. Ko Tāwiri-mātea, he atua. Ko Tūmatauenga, he atua. Ana, e aha rawa tērā mea? Ko ngā uaranga o te taiao ka uru mai ki te tangata mā roto i tōna wairua, tōna ngākau, tōna mouri tangata. Na ka oho ngā weu o te mouri ka korikori te tangata i roto i ōna whakaaro. Nā ngā ua e puta ai i te moemoeā, ā, kei te tangata tonu, māna tonu e wete, e aha rawa te tikanga o ana moemoeā.